سڵاوتان لێبێ قوتابیانی خۆشەویست خۆشحاڵم لەوانەیەکی نوێ دووبارە پێتان گەیشتمە هیوادارم هەموو لایەک تەندروست باش و سەلامەت بن قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی ئەمڕۆماندا پیتێکی نوێ وەردەگرین سمۆرە پیتێکی نوێمان پێ دەناسێنێت و دووبارە پیتێکی نوێی بۆ هێناین لەوانەی سیدا با بزانین سمۆرە چ پیتێکمان پێ دەناسێنێت. ببینە و بڵێ. با سەیری ئەو وێنەیە بکەین بزانین سمۆرە چی دەکات و لە کوێیە. قوتابیان ئێوە چی دەبینن لەو وێنەیەدا؟ سمۆرە لە کوێیە؟ سمۆرە لە باغدایە. باغ. باغ. باغ. کەواتە ئەو پیتەی کەوا ئەمڕۆ سمۆرە پێی ناساندین پیتی غە. پیتی غە. بەڵێ قوتابیان ئێستاش با پێکەوە ئەو چالاکی شیکار بکەین ناوی وێنەکان بڵێ بازنەی ژێر ئەو وێنانەی دەنگی غی تێدایە ڕەنگی بکە هەروەکو جارانی پێشتر قوتابیانی خۆشەویست لەو وێناندا کەەوە هەست بە دەنگی غێ دەکەین بازنەی ژیریان ڕەنگ دەکەین وێنەی یەکەم، زین، زین، زین. ئایا لە زیندا هەست بە دەنگی غ دەکەین؟ نەخێر هەستی پێ ناکەین. کەواتە بازنەی ژێر وێنەی یەکەم ڕەنگ ناکەین. وێنەی دووەم، لغاو، لغاو، لغاو. ئایا لە لغاودا هەست بە دەنگی غ دەکەین؟ بەڵێ هەستی پێ دەکەین. کەواتە بازنەی ژێر وێنەی دووەم ڕەنگ دەکەین. وێنەی سێیەم، غاردان، غاردان، غاردان، ئایا لە غاردان هەست بە دەنگی غئ دەکەین؟ بەڵێ هەست بە دەنگی غئ دەکەین. کەواتە بازنەی ژێر وێنەی سێیەمیش ڕەنگ دەکەین. وێنەی چوارەم، قەلغان، قەلغان، قەلغان، ئایا هەست بە دەنگی غئ دەکەین لە وێنەیەدا؟ بەڵێ هەستی پێ دەکەین کەواتە بازنەی ژێر وێنەی چوارەمیش ڕەنگ دەکەین بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست ئێستا بازنەی ژێر ئەو وێنانەمان ڕەنگ کرد کە هەستمان بە دەنگی غێ دەکرد بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست هێشتاش جیاکردنەوە و ڕووتەڵکردنمان هەیە هەروەکو دەزانین وشەیەکمان هەیە پیتە نوێیەکە لە وشەکە جیا دەکەینەوە جیاکردنەوە و ڕووتەڵکردن باغ

غ سەرەتا و ناوەڕاست ناوی وێنەکان بڵێ ئەو وشەی غ ی تێدایە بە چەماوەیەک دەوری بدە. قوتابیانی خۆشەویست ئەو وشانەی کەوا پیتی غ یان تێدایە بە چەماوەیەک دەوریان دەدەین. وشەی یەکەم، زین زین ئایا زین پیتی غ ی تێدایە؟ نەخێر تێیدا نییە کەواتە بە چەماوە دەوری نادەین. وشەی دووەم، لغاو، لغاو، لغاو، ئایا لغاو غ ی تێدایە؟ بەڵێ پیتی غ ی تێدایە، کەواتە دەیخەینە ناو بازنەوە. وێنەی سێیەم یاخود وشەی سێیەم، غاردان، غاردان، ئایا غاردان پیتی غ ی تێدایە؟ بەڵێ پیتی غ ی تێدایە. کەواتە وشەی سێیەمیش دەخەینە ناو بازنە. وشەی چوارەم، قەلغان، قەلغان، قەلغان، ئایا قەلغان پیتێ غەیی تێدایە؟ بەڵێ تێیدایە، کەواتە ئەویش دەخەینە ناو بازنەوە. غ بخەرە ناو چەماوەی قوتابیانی خۆشەویست، ئێمە لە لەو چالاکیەی سەرەوە وشەکەمان دەخستە ناو بازنەوە کەوا پی تی غ ی تێدا بوو، بەڵام لێرەدا تەنها پی تی غ دەخەینە ناو بازنەوە. وشەی یەکەم، قەرەچووغ، قەرەچووغ، قەرەچووغ، ئایا قەرەچووغ پی تی غ ی تێدایە؟ بەڵێ تێیدایە، لە کۆتایی وشەکە هاتوو غ کۆتاییە، کەواتە غ کۆتایی دەخەینە ناو بازنە. وشەی وشەی دووەم نەغەدە نەغەدە ئایا قوتابیانی خۆشەویست نەغەدە ئیدی غەی تێدایە بەڵێ تێدایە غە سەرەتا و ناوەڕاستی تێدایە کەواتە ئەویش دەخەینە ناو بازنە وشەی سێەم مەراغە مەراغە مەراغە ئایا مەراغە ئیدی غێی تێدایە؟ بەڵێ غێ سەرەتاو ناوەڕاستی تێدایە کەواتە ئەویشمان خستە ناو بازنەوە. وشەی چوارەم و کۆتایی شار شار ئایا شار ئیدی غێی تێدایە؟ نەخێر تێیدا نیە کەواتە ئەو ناخەینە ناو بازنەوە. ئێستا پێکەوە دەڵێم غ غ. بیرخستنەوە. ئێمە کۆمەڵێک پیتمان خوێندوە قوتابیانی خۆشەویست، ئێستاش لێرەدا بەوی خۆمان دەهێنینەوە بزانین ئایا ئێمە ئەو پیتانەمان لەبیر ماوە؟ د ڕ زوێنی درێژ زوێنی کورت ز و ڕ و وو جێ کۆتایی، جێ سەرەتا و ناوەڕاست، ی کۆتایی، ی سەرەتا و ناوەڕاست. ئەو پیتە نوێی کە ئەمڕۆ شۆرمان گرت، غ، غ، غ کۆتایی، غ سەرەتا و ناوەڕاست. قوتابیانی خۆشەویست، ئێستاش پیتی غە دەنووسم لە چالاکی یەکەم دۆخ بکەوە بخوێنەوە بنووسەوە باغ باغ چالاکی یەکەم ئێمە پیتەکە دۆخ دەکەینەوە دەشنووسینەوە ول پێکەوەش دەیخوێنینەوە باغ باغ باغ زغزغزغزغ. بە هەمان شێوە پیتی غ دەنووسین. ئێستاش غ سەرەتا و ناوەڕاست. غ غ بە هەمان شێوە دەینووسین، ئەمجارەیان غا. غا غا جاریان لەگەڵ بزوێنی کورت غە غە غە باغ باغ باغ بەڵێ ئێستاش پێکەوە چالاکیەکەمان شیکار کرد بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست پێکەوە چالاکیەکەمان شیکار کرد ئێستاش با پێکەوە چالاکی دووەم شیکار بکەین. ببینەوەو بڵێن. لەم وێنەیە ڕستەیەک دروست بکە، بنووسەو بخوێنەوە. چالاکی دووەم، وێنەیەکی داوە پێ من، دەڵێت سەیری بکە و ڕستەیەکی بۆ دروست بکە. با پێکەوە ڕستەیەک بۆ ئەم وێنەیە دروست بکەین. هەروەکو دەزانین ئەوە دارایە، دارا چی دەکات؟ دارا غار دەدات. کەواتە ئێمەش ڕستەکە دەنووسین، دارا غار دەدات. زۆر باش. چالاکی دووەمان شیکار کرد چالاکی سێم چالاکی سێم بابزانین چالاکی سێم داوای چی لێمە دەکات چالاکی سێم دەڵێ دەنگی ئەم گیاندارانە بڵێ و ناوەکانیان بنووسە کۆمەڵە گیانداری داوە بە ئێمە لە بەرامبەر گیاندارەکان و پیتیشی پێداوین بابزانین ناوی گیاندارەکان بنووسین و شێوازی دەنگەکانیشیان بڵێین یەکەم پیت کە هەمانە پیتی کە لە بەرامبەر پیتی کە چی هەیە کەڵەبا کەواتە دەنووسین کەڵە باب کەڵە باب با ئێستاش پێکەوە گوێ لە دەنگی کەڵەبا بگری بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست، جەمالە دەنگی کەڵە باب گرت، با بزانین گیانداری دووەم چیە؟ گیانداری دووەم لە بەرامبەر گیانداری دووەم پیتی قئمان هەیە و قەلە ڕەشیشمان هەیە کەواتە پیتی ق دەنووسین قەلە ڕەش قەلە ڕەش با ئێستاش پێکەوە گوێ لە دەنگی قەلە ڕەش بگرین. بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست. ناوی قەڵەڕەشمان نووسی، گوێمان لە دەنگەکەشی گرت، با بزانین ئێستا گیانداری سێهەم چییە. پیتی م مان هەیە، لە بەرامبەر پیتی م مراویمان هەیە، مراوی، کەواتە با پێکەوە بنووسین، مراوی. قوتابیانی خۆشەویست با ئێستاش پێکەوە گوێ لە دەنگی براوی بگرین. قوتابیانی خۆشەویست گوێمان لە دەنگی مراوی گرت و ناوێکیمان نووسی، ئێستا ئێمە ناوی سێ گیاندارمان نووسیوە و گوێمان لە دەنگەکانیشیان بووە. گیانداری کۆتاییمان سئمان هەیە لە بەرامبەریدا سەگێکمان هەیە. کە ئێستا پێکەوە بنووسین سەگ سەگ باش بوو ئێستاش پێکەوە گوێ لە دەنگی سەگ بگرین. بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست پێکەوە چالاکی سێیەمیشمان شیکار کرد و ئێستاش پێکەوە چالاکی چوارەم شیکار بکەین بخوێنەوە نیشانەی ڕاست یان چەوت دابنێ. خوێندنەوەیەکمان هەیە با سەرەتا ئەو بخوێنینەوە دواتر داوای چیمان لێ دەکات شیکاری بکەین قەیماغ قەیماغ پەری بەیانیان شیر و نان و قەیماغ دەخوات قەیماغ لە شیری گامێش دروست دەکرێت بەرهەمەکانی شیر بۆ گەشەی لەش پێویستن بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست خوێنمانەوە ئێستا هەروەکو دەزانین ئەوە پەریە خەریکی نانی بەیانی دەخوات با ئێستا بزانین ئەو چالکی کە هەمان لە چالکی چوارەمدا چییە با پێکەوە شیکاری بکەین قوتابیانی خۆشەویست لەو پارچەی کەوا خوێنمانەوە سێ پرسیارمان هەیە پێکەوە ئەو سێ پرسیارە وڵام دەدەینەوە، یەکەم، پەری نیوەڕۆ شیر و نان و قەیماغ دەخوات؟ ئایا قوتابیانی خۆشەویست، پەری بەیان دەبێت بەیانیان یان دیمەڕوان شیر و نان و قەیماغ بخوات؟ نەخێر نیوەڕوان ناخوات، بەڵکو بەیانیان دەیخوات، کەواتە هەڵەیە، نیوەڕوان شیر و نان و قەیماغ ناخوات. دووەم. قەیماغ لە برنج دروست دەکرێت. ئایان قوتابیانی خۆشەویست، قەیماغ لە برنج دروست دەکرێت؟ نەخێر، ئەڵێ، قەیماغ لە شیر دروست دەکرێت. سێیەم، بەرهەمەکانی شیر بۆ گەشەی لەش پێویستن. ئایا بەرهەمەکانی شیر بۆ بۆ گەشەی لەش پێویستن؟ بەڵێ، بەرهەمەکانی شیر بۆ لەش. بۆ لەش و بەهێزی مرۆڤ پێویستە. بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست، چالاکی چوارەمیشمان پێکەوە شیکار بکەین. با ئێستاش پێکەوە چالاکی پێنجەم شیکار بکەین. بخوێنەوە و بنووسەوە. با سەرەتا ئەوە بخوێنین و دواتر شیکاری بکەین. غۆرێلا لە دارستان دەژیت. با ئەو ڕستەیە پێکەوە بنووسینەوە. دووجار دەینووسینەوە. غۆرێلا لە دارستان دەژیت. غۆرێلا لە دارستان دەژیت. سوارەکان غارغارێن دەکەن. دووبارە دەنووسینەوە. سوارەکان غارغارێن دەکەن. سوارەکان غارغارێن دەکەن. بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست، چالاکییەکانمان شیکار کرد. ئێستاش با پێکەوە سەیری ئەو ڤیدیۆیە بکەین دەربارەی پیتی غێ غێ غاردان غاردان

بەڵێ قوتابیانی خۆشەویست، ئەمڕۆ لەوانەی سی دە هەر وەکو باسمان کرد پیتێکی نوێمان وەرگرت ئەویش پیتی یۆزە بوو، چالاکیەکانیشمان شیکار کرد پێکەوە و ڤیدیۆیەکیشمان سەیر کرد دەربارەی پیتی یۆزە. قوتابیانی خۆشەویست بەم شێوەیە دێینە کۆتایی وانەی ئەمڕۆ، تا وانەیەکی تر پێتان دەگەمەوە خواتان لەگەڵ هەر شاد بن.